Gudden Owend bei Dikrech TV. Haut aus dem neien Gebai fir d'Services industriels hei zu Dikrech. Virun zwee Joer, do huet de ganze Service jo misse plënneren, fir dass hei um ale Site kéint e komplett neit, ganz modern Verwaltungsgebai entstoen. A wéi Der gesitt, kommen d'Aarbechte wierklech super gutt virun. Dat heiten, dat gëtt déi zukünfteg Receptioun vum Gebai. A wat soss nach alles hei gebuede gëtt, Dat gesi mer elo am Reportage. Dat neit Gebai vun de Services industriels wäert alles veränneren, och fir d'Clienten. Alles PMR-gerecht, mat Ramp a speziellem Receptiounscomptoir. Schonn an der Entrée gëtt een hei an engem Open Space mat grousser Fënster empfaangen. Hei wäert herno och nach e flotte Lüsterheen hänke kommen. Dat hei ass einfach dem Client säi Beräich. Dann hu mer am Fong mol hu mer zwee Raimlechkeete virgesinn, zwou Raimlechkeeten, esou kleng Konferenze fir am Fong mol de Client dann do mat deem eng kleng Reunioun ze maachen, fir den d'Doleancen da mat em duerchzegoen, an esou datt en net muss duerch d'ganz Gebai goen, fir do iergendwéi déi néideg Persoun ze fannen. Ech mengen, dat ass e bëssen d'Philosophie, datt mer wierklech elei an deem. Fiichten Trank nei mat der Clientèle bleiwen. D'Leit vun de Services industriels hirersäits kréien am Verglach zu virdrun riseg Raimlechkeeten, vill Bürosfläch, wou d'Technik hannendrun fir e gutt Raumklima suerge wäert. D'Services industriels, déi fir d'Energie an der Stad Dikrech zoustänneg sinn, hunn natierlech bei hirem Gebai déi neisten Technik agesat, fir selwer sou mann wéi méiglech Energie ze verbrauchen. Ganz kloer. Ech mengen, mir si jo am Klimapakt dran a mir kucken och alleguerten déi Gebailechkeeten, déi mer momentan maachen, ganz nohalteg auszeleeën, fir esou mann wéi méiglech Energie da ranzeblosen, datt mer do relativ gutt fir d'Zukunft opgebaut sinn. Trotzdeem komme si net ganz ouni Haus. Häerzstéck vun der Energie ass dës Wärmepompel. Grad ewéi eng grouss Solaranlag vun 12 bis 15 Kilowatt, déi wäert op den Daach an op déi grouss Terrass vum Gebai hi kommen. Iwwer d'Kill an Hëtzelementer am Plafong gëtt d'Energie, déi erakënnt, jee no Bedarf agesat. Heirop ass ee besonnesch houfreg. Déi gi gesteiert mat Presenzmelder, respektiv och mat de Storen, déi een hei hannendrun am Hannergrond gesäit. Dat heescht, dat ass eng automatesch Beschattung, fir dann ëmmer dat nämmlecht Liichtpegel ze garantéieren. Dat geet alles voll automatesch. Et huet een natierlech och d'Méiglechkeet, awer nach ëmmer manuell do z'agéieren. Ech mengen, wann ee lo d'Dagesliicht méi, méi op de Büro wëll hunn, da kann deen natierlech dat och opfueren. Ech mengen, et ass op jidde Fall eppes, eppes ganz Performantes an och e flotten Design, ech mengen. D'Aarbechtsëmfeld fir d'Leit aus dem Gemengeservice dierft sech mat dësem Gebai op alle Fall radikal änneren an et och erlaben, nach weider ze wuessen. Den Ament si si hei zu 11 engagéiert, an Zukunft ass Plaz fir 20 a fir e besseren Echange tëscht hinnen all. Ech mengen, hei hu mer d'Raimlechkeeten elo, déi mer och e bëssen definéiert hunn, e bësse méi grouss ausgeluecht, fir dann eng kleng Kitchenette-Lei eranzesetzen, fir dann och, Genau, eng gutt Atmosphär eng an der Ekipp ze hunn, wou d'Leit dann sech elei kënne sammelen an dann hir Mëttegpaus verbréngen oder no Feierowend eventuell och e Pättchen zesummen drénken. Ech menge mir hunn hei groussraimeg e grousse Raum am Fong geholl kreéiert, deen awer esou ausgeluecht ass, datt mer och spéider kënnen eng Wand eranzéien, fir dann och zwee Büroen erbäizemaachen. Déi schenkt momentan e bësse méi grouss, awer ech menge et ass schonn, Op d'Zukunft ausgeluecht, datt mer do e bësse Reserven hunn. Den Ament ginn d'Aarbechten an der Fielsche Strooss an déi lescht Etapp, soudatt domat gerechent gëtt, scho ganz geschwënn kënnen ze plënneren. Spéitstens fir d'Rentrée am September dierften d'Diere vum Haus dann och fir de Client opgoen. Ganz nei hei zu Dikrech ass zënter dësem Abrëll un den Dikrecher Sauerrallye, e spillereschen Trëppeltour laanscht d'Sauer, dee fir jidderee gëeegent ass. Den Zoulaf bei der éischter Editioun war dann och enorm.
Bloen Himmel a stralend Sonn hunn den Optakt vum éischten Dikreger Sauer Rallye gemaach. 22 Gruppen, zesummegestallt aus Famill, Frënn oder och béidem, hu sech moies op de 5 Kilometer laange Parcours laanscht d'Sauer gemaach. Mat op de Wee krute si dobäi och e Quiz mat Froen zum Parcours sou wéi zur Dikrecher Geschicht. Dann hutt der 8 Statiounen um Wee, dat si verschidde Clibb, déi do Spiller mat iech maachen an dann droe si am Fong all Kees e Resultat hei an. Bei Gaart an Heem ass duerchgeschrach, well déi e klenge Kaddo mat Iech maachen, dat heescht, et hutt Der e klenge Souvenir, deen Der kënnt mat Heem huelen. Ënnerwee hunn eis lokal Clibb mat spannenden Aufgaben op d'Gruppe gewaart. Zum Beispill Béchseschéissen bei der portugisescher Elterevereenegung, eng kniffleg Schätzfro bei der Amicale iwwer Bierg an Dall, e Geschécklechkeetsspill beim Jugendhaus, Cornhole bei de Soroptimisten, e Stelzelaf beim Syndicat d'Initiative a souguer d'Läsche vun engem fiktive Brand bei der Amicale vun de Pompjeeën.

Beim Stand vur Gaart an Heem Dikrech konnten d'Gruppen dann och nach hir Bastelkënscht beweisen. Mat Hëllef vun Äerd, Som, enger Nylons Strëmp an e puer virwëtzegen Aen konnten d'Leit hei e klenge Souvenir fir mat Heem bastelen.
Mir hunn déi Aktivitéit gemaach, mir hu geduecht, dat ass eppes wat mat der Natur ze doen huet, et ass eppes Flottes wat d'Kanner interesséiert, wou se dann och gesinn duerno, Wat doraus entsteet, wat dann do eben dat Gras do ebe wiisst an dat ass esou haer ginn. Vill bäiléieren konnt een um Rallye och beim Tauchclub Octopus, wou een ënner anerem mat Hëllef vun engem Memory-Spill méi iwwer d'Welt vum Tauche gewuer ginn ass. Gi mer e bësse gewuer, wéi eng Zeeche muss een ënner Waasser man, wann eppes zum Beispill geschitt. An et ass ganz flott fir d'Kanner, well se och eppes dobäiléieren. Fir dat Ganzt eng Kéier bëssen ze verséissen, hu mer eis eng kleng Quiche-Int. organiséiert, déi wéi en Taucher ausgesäit an déi ass ze schätzen, wivill Bläi se brauch fir ënner ze goen. Grouss a Kleng sinn op dësem Rallye op hir Käschte komm. Natierlech huet och dat sonnegt Wieder zu der gudder Ambiance bäigedroen. Bäi der Arrivée konnte mir dofir vill glécklech Gesiichter gesinn. Ah ech hun et ganz flott fonnt, also speziell well een duerch d'Sauer gelaaf ass, laanscht d'Sauer, net duerch d'Sauer mee laanscht d'Sauer. an déi puer Parcoursen do matgemaach huet an déi schéi Landschaft an déi Frëndlechkeet vun de Leit huet eis zwee super gutt gefall. Speziell fir fir heen hei, speziell de Pompjeesstand war fir hee flott. Jo, et war eng super flott Ambiance, jo. Nodeems all d'Gruppe gesond a monter erëm ukomm sinn, goufen d'Punkte vun de Statiounen a vum Quiz ausgewäert. Déi dräi glécklech Gewënnergruppe kënne sech elo ronderëm ee wuelverdéngtent Iessen an engem vun eisen Dikreger Restauranten erhuelen. Mir freeën eis schonn op déi zweet Editioun an drécken d'Dommen, datt d'Sonn et och d'nächst Joer erëm gutt mat eis mengt.
Spilleresch zou geet et och beim Landjugenddag hei zu Lëtzebuerg, deen ëmmer op enger anerer Plaz ausgeféiert gëtt. Dëst Joer hat d'Landjugend Dikrech déi grouss Éier, dësen bei eis hei an der Gemeng z'organiséieren. Ulafplaz dofir war déi al Seeërei.
De Landjugenddag zitt all Joer op Christi Himmelfaart zuelräich Jeunessen, Familljen, Frëndesgruppen a Club de Jeunen un. Eng 180 Ekippen hu sech op dëser 50. Editioun no engem gemeinsame Mëttegiessen an der Seeërei op de Wee gemaach. Néng Kilometer hu si dobäi missen zréckleeën. An den Highlight bäi dësem Event sinn hei virun allem d'Spiller. Zemools bäim Waasserspill ass d'Virfreed ëmmer grouss. Dass eist Waasserspill, dat ass am Fong esou opgebaut, si sinn zu 4 hei um Start, zwee lafe riwwer, soubal ugepaff ass, déi musse riwwerzéien a gläichméisseg riwwerzéien, soss dréint et och zimmlech séier, ee muss op de Suedel, deen hëlt e Reef mat, soubal do iwwer ukomm, gëtt dee Reef an déi Réier gehäit an dofir ginn et dann deementspriechend zur Distanz Punkten. Et ginn awer och 10 Punkten. Pro Kéier wou ee riwwer gezu gëtt. Ech hun et ganz witzeg fonnt an et war ganz flott. D'Elteren hun net matgemaach, mengt der dann déi missten nächst Kéier vläicht awer matmaachen a bëssen naass gin? Nee, well déi trauen sech dat jo net. Fir si ass dat vill ze kal.
Och déi aner 4 Spiller haten et a sech an hunn den Teamgeescht gefuerdert.

Bei der enger oder anerer Grupp mécht sech den Teamgeescht dann och e bësse méi haart bemierkbar.
Mir loossen do eisen Emotioune fräie Laf. Mir sinn do voll bei dem Spill derbäi An jo, dee Moment fille mir dat grad richteg. An dann, da kommen natierlech och heiansdo e puer Spréch dann an e puer Beschëllegungen, well iergendeen eppes falsch gemat huet oder esou derbäi raus. Mee mäi Gott, ech mengen, dat gehéiert hei um Land schonn en Dag dobäi. A wéi schloen d'Leit sech bis elo? Jo, et sinn der derbäi vun null Punkten, et sinn der derbäi och vu 36 Punkten. Also jo, et ass Team. Du muss am Team schaffen, soss geet et nit.
Hutt Der et selwer och scho probéiert? Mir hunn et de Moie probéiert, jo. Wéi war dann do d'Punktezuel? 29. Jo, dat ass jo scho net schlecht dann, ne? Tipptopp.
Wärenddeems war och um Site vun der Aler Seeërei de ganzen Nomëtteg iwwer fir gutt Stëmmung gesuergt. Déi Kleng konnte sech d'Gesiichter beim Face-Painting-Atelier bemole loossen a vill flott Spiller ausprobéieren, Während déi méi grouss Banne bei engem Stéck Kuch vun der musikalescher Animatioun profitéiere konnten. Och wann d'Wieder iwwert den Dag net ëmmer esou ganz matgespillt hutt, waren d'Organisatoren ëmsou méi frou, dass esou vill Gruppe matgemaach hunn. Fir déi Honnerte vu Leit mat engem gutt gefëllte Programm, Op Trapp a bei gudder Laun ze halen, ass d'Organisatioun am Virfeld natierlech immens wichteg a fänkt och scho ganz fréi un. Mir waren am Mee 24 déi éischt Kéier zu Dikrech op der Gemeng am Schäfferot. Ech muss soen, mir sinn direkt mat oppenen Äerm empfaange ginn. Buergermeeschter, Schäfferot war direkt Feier a Flam fir eis ze ënnerstëtzen an dat ass scho vill wäert. Och esou kënnt ee virun. Déi ganz Zäit, jo 24 hu mer ugefaangen, mir si elo de 14. Mee 26. Mir hunn eis ronn als Comité 20 mol plus minus gesinn. Am Comité waren 13, 14 Leit, waren awer natierlech net ëmmer do. Et war laang Owenter, vill Owenter, et huet Spaass gemaach a mega.
De Songkran Festival, dat ass dat traditionellt thailännescht Neijoschfest an dat gëtt all Joer och ëmmer an der aler Seeërei gefeiert. Mir waren dëst Joer am Abrëll eemol fir iech dobäi an hunn dobäi eng ganz interessant Kultur kennegeléiert. De Songkran Festival an Thailand gëtt gefeiert wann d'Sonn am Stärenzeeche vum Widder steet a markéiert den Iwwergang an dat neit Joer.

Hei am Land ass d'Wattay Buddharama Asbl fir dëst gréisst thailännescht Fest zu Lëtzebuerg zoustänneg, dat si zesumme mat der thailännescher Ambassade organiséiert, och fir de Leit déi thailännesch Kultur méi no ze bréngen.

Et ass dëst einfache Faasst, wou een sech et soll gutt goe loossen, wou d'Liewe gefeiert gëtt a wou een an engems e Gefill fir déi thailännesch Kultur kritt. Allerdéngs begéint een hei virun allem Leit, déi schonn a Kontakt mat Thailand stinn an och där, déi méi eng enk Relatioun mam Land sichen.

Safe nennt sech e Pilotprojet, deen am Kader vum europäeschen Erasmus Plus Programm a Frankräich an elo och an der Belsch, a Portugal an zu Lëtzebuerg duerchgefouert gëtt. Dobäi handelt et sech ëm therapeutesch Ateliere fir Fraen, déi Affer vu sexueller Gewalt goufen an iwwert d'Fechten sollen erëm zu méi Selbstvertraue fannen. Hei zu Lëtzebuerg wäert de Projet elo dëse September zu Dikrech lancéiert ginn. Mir hunn eis duerfir mat der responsabeler vum Projet ënnerhalen. Fechten ass e Sport, dee Sécherheet vermëttelt. Duerfir hu virun 12 Joer schonn zwee franséisch Fechter d'Initiativ ergraff, de Pilotprojet Safe an d'Liewen ze ruffen. Safe steet fir Sexual Abuse Isn't Fencing Energy An ënnerstëtzt Fraen, déi Affer vu sexueller Gewalt goufen. Vum September 2026 un bis de Juni 2027 gëtt Safe elo och zu Lëtzebuerg getest, genee zu Dikrech, well hei de gëeegente Raum zur Verfügung steet. Fir d'Ausféierung zoustänneg ass d'Presidentin vum Cercle d'Escrime Nordstad, d'Malou Harpes, déi och fréier als Polizistin geschafft huet, déi also weess, wat et heescht, wann eng Fra sexuell Gewalt erlieft huet. Dat sinn 10 Seancen a 4 Stonnen, déi mer elo op mëttwochs geluecht hunn, ëmmer mëttwochs vun 10 bis 2 Auer. An deene 4 Stonne gëtt natierlech eng kleng Mëttespaus. An jo, se sinn all 3 bis 4 Wochen, dat hänkt dovun erof, well mir mussen eng gewësse Seance gemeet hunn, éier Chrëschtdag kënnt, fir datt d'Frae gutt staark sinn. an der Familljefeier matzemaachen, well jo déi meescht Abüen do geschéien. Fir mat Save zu Lëtzebuerg ze starten, brauch et elo just e Minimum vun 8 Kandidatinnen, déi sech bereet erklären, fir matzemaachen. De Virdeel fir d'Fraen, well et sech ëm e Pilotprojet handelt, ass dat Ganzt gratis. De Programm leeft och komplett anonym. Bei de Seancen gëtt just mat engem geschlossene Cercle geschafft, zwee Maîtres d'armes, zwou Psychologinnen, Ee bis zwee Kinéen, grad ewéi déi 8 betraffe Fraen. Sou richteg Faaschten gëtt bei dësen therapeuteschen Atelieren wuel net geléiert, duerfir awer all déi mental Technike vum Faaschten, déi hëllefen, mam Trauma eens ze ginn an och méi selbstsécher. All Cours huet en anert Thema. Et ass ee Sport, wou ee kann Distanz waren. Et ass ee Sport, wou ee geschützt ass mam Mask, mat der West, mat den Händschen. An et léiert ee Reegelen anhalen, et léiert ee Respekt, well Fechten ass ee Sport mat ganz vill Respekt virun deenen aneren a vun deenen aneren hire Saachen. Et léiert een Distanz, seng Distanz ze halen. An deem anere seng Distanz virzeschreiwen. Et léiert een Decisiounen huelen an et léiert ee sech ze protegéieren. Dat ass den Ufank fir déi Therapie ze starten. Nieft dem Fechten mussen d'Kandidatinnen, déi de Programm matmaachen, och am Kader vun enger Individualtherapie betreit ginn. Psychologinnen am Cours si just do fir opzefänken, wann e Blocage besteet. De Fest Projet Safe soll complémentaire zu enger Therapie sinn. Dat baséiert op der Iwwerzeegung, datt et en Zesummespill tëscht Geescht a Kierper brauch fir ze heelen. Et ass elo net esou Preventioun, et ass elo net wéi bei vill aner Sportaarten, datt se geléiert ginn sech wieren. Et ass wierklech fir den Trauma, dat heescht de Geescht an de Kierper, déi si jo a sech, si stinn jo niewent sech, total niewent sech. an si ginn net méi eens mam Liewen, soubal se mengen, d'Kinn vläicht erëm eng Gefor da sënn se schonns entweder si lafe fort oder si ginn aggressiv, de Contraire, an datt fir dat erëm zesummen ze bréngen, datt se erëm eens ginn, datt hiert Denken an hire Kierper erëm zesumme fonctionnéiert.
Sidd Dir elo ierend interesséiert fir matzemaachen, da kënnt der Iech gären un d'Malou Harpes, Presidentin vum Cercle d'Escrime Nordstad wenden, déi de Projet fir d'Fechtfederatioun betreit. Och onofhängeg vun dësem Projet ass Fechten en duerchaus interessante Sport an de Cercle d'Escrime Nordstad e ganz dynamesche Veräin. Mir hunn duerfir vun der Geleeënheet profitéiert fir bei engem Training dobäi ze sinn.

Und dann gucken wir mal, was aus den Damen und Herren da hinten mal wird.
De Virdeel, wee bis laanscht kucke kënnt, ass séier gepaakt vun dësem faszinéierende Sport. Da si Videospiller an Internet séier vergiess. Sou ass et virun e puer Jor och dem jonke Pit Wickler ergaangen. Ech hu mech ëmmer fir de Sport interesséiert. Ech hu laang geturnt an dono huet mer d'Turnen net méi wierklech eppes gesot. An nom Turnen dann war deem de Choix, ok wat méchs de elo? An dunn hunn ech mer gesot, ok probéiers mol gëtt Fechten. An erakomm, wierklech direkt mega mega frëndlech begréisst ginn an si elo mëttlerweil bei fënnef Joer dobäi an ech. Vill Glück nach da bei der Sumaachen, wierklech mega Sport jo. Den Training vum CEN zu Dikrech ass zwee mol d'Woch, Méindes a Freides, well si well e ganz nei renovéierte Sall hunn an Zoulaf vun enge 25 Kanner a Jugendlechen gëtt driwwer nogeduecht och nach en Training Mëttwochs dobäi ze setzen. Fechte mécht Spaass, awer et brauch Disziplin An och verschidden aner Skills. Et muss präzis sinn, dass ee Sport, deen extrem vill Feingefill brauch, awer och deels Kraaft, muss flexibel sinn, op de Been sinn, du hues deng verschidde Basics, deng Beenaarbecht, deng Beenaarbecht muss natierlech impeccabel gutt sëtzen an natierlech ass da kee Meeschter vum Himmel gefall an et gëtt jo och ëmmer all All Training gëtt eng Kéier vum Trainer erausgeruff, mécht eng eenzel Aktioun, fir dat et sech ëmmer progressiv ka verbesseren.
Trotzdeem ass bal jiddereen am Stand et ze léieren. An all Alter kann een ufänke mat Fechten. Den jüngsten Fechter deen ich hatte der ist 5 Jahre alt und den ältesten Fechter deen ich hatte der ist 93.

passt das ganz gut. Also avis aux amateurs, och hei kann een d'Presidentin Malou Harpes kontaktéieren. Dann ass och erëm geschwënn Marche internationale hei zu Dikrech ugesot. Interesséiert Gruppen kënnen sech schonn elo umelle fir matzemaachen.

Méi iwwert d'Marche Internationale an alles dat, wat an den nächste Wochen hei zu Dikrech gebuede gëtt, dat kritt der elo am Agenda ze gesinn. Ech kann Iech schonn virewech soen, Et ass nees enorm, wat hei zu Dikrech wäert gebuede ginn. Ech fir mäin Deel soen iech awer elo Äddi, bis a 4 Wochen nees. Den 19 Mee fänkt am Autosmusée eng nei temporaire Expo un. Déi Kéier dréit sech dobäi alles ëm brittesch Courseween, Titel vun der Ausstellung British Sports Cars in Luxembourg. Den Dag duerno ass den éischte Mikromëttwoch geplangt. Heibäi wäerten op der Bech-Plaz d'Museker Male Gas an Sana optrieden. Virun der Show hale si och e Sing a Songwriting-Workshop of. Freides owes, den 22. Dann ass vu 6 Auer owes un an der Seeërei Teenage Dream Party fir Jugendlecher mat coolen Informatiounsstänn. D'Devise vun dësem Nordstadjugendevent, 100 Prozent Spaass, null Prozent Alkohol. Vum 23. bis de 25. Mee kennt dir an der Sportshal de Boys and Girls Cup vum CEF Handball suivéieren. Den 23. a 24. Mee ass am Park hannert der Gemeng erëm dat flott Béierfest vun der Dikricher Philharmonie mat vill musikalesch Animatioun. De leschte Weekend am Mee dann ass bei der Seeërei de Start an d'Arrivée vun der 57. Marche Internationale de Dikrich iwwer 12, 20 a 40 Kilometer ronderëm Dikrech. Fir d'Umeldung fannt Dir all Detailer op der Internetsäit marche.lu. Sonndes den 31 Mee ass owes um 6 en Uergelconcert vun den Amis de l'Orgue an der Parkierch. Fir 10 Joer Thomas Uergel steet eng slowakesch Concertsorganistin um Programm. De Samschdeg duerno, sechste Juni, da fänkt am Kulturhaus d'Expositioun fir den 175. Anniversaire vum Sängerbond un. Am Festsall vun der Grondschoul ass de sechste Juni de leschte Workshop am Kader vu Get Brain Healthy vu der Uni Lëtzebuerg. An den zéngte Juni fënnt den zweete Mikromëttwoch statt, en Theaterworkshop, bei deem Iech an der aler Kierch,